Pêngava çareserkirina krîza Sûriyê hate eşkerekirin. Kemal Burqay ragihand, Şaşiyên PYD'ê pir in lê berxwedana Kobanê cihê şanazî ye. Di nav çar mehên borî de DAIŞ'ê hezar û pênc sed kes gulebaran kirin. Nîşanên serkeftinê li Kobanê xuya dikin, hêzên Pêşmerge û Yekîneyên Parastina Gel bi hev re li ser Kobanê distirên. Dîsa dem baş guhdarên hêja û delal, berfirehîya nûçeyan ji dengê zelal tê pêşkêşkirin. Weke tê zanîn ku ji bo avakirina hêzeke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê hîne gelek nakokî hene û dema ku hêzeke ANKSê xwest ku derbasî bajarê Kobanê bibe, hate redkirin ji aliyê YPG'ê ve. Li ser vê mijarê hat ragihandin ku Partiya Demokrat a Kurdistan li Sûriye dixwaze Ku hêzeke leşkerî ava bike û deriyê tetwî'ê xwebexşbûnê vekiriye. Ji bo amênekî li ser vê mijarê biaxivin û nakokiyên enekesê di derbarê vê mijarê de niha jî Doktor Elî Ozkan, endamê Komîta Herêmî a Partiya Peşverû li bajarê Dirbêsiyê li gel me ye. Dem baş Doktor. Dem baş. Belê Doktor wek tê ragihandin li ofîsa yanî navenda Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê, Deriyê Tatwî'ê vebûye ji bo avakirina hêzek leşkerî. Hûn wek encumana xwecihî li bajarê Dirbêsiyê jê hayedar in yan jî ev em karin bêjin tiştekî yek alî ye? Belê silav û rêz ji we re jî. Ev biryar bi rastî hatiye sendên nû ji alîkî tenê de wek biryarekî taybet ê Partiya Demokrata Kurdistane. Ti ti biryarê fermî ji Desteya Giştî ya Encûmena Neştimanî Kurdî tune ye li cem me nehatiye lê me ev weke li bajarê Dirbêsiyê zanîngehê gogdina bibirîne zenyarê di nav destê me de gaştime û me ev mijar gengeşekir jî di Komîta şopandinê de di encûmena xwe cihî de hevalê wan nûnerê wan di hundirê encûmenê de dibêjin biryarekî me yê taybet a partiyê yê, Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriye û wek dibêje ev biryar qet ne bê bê go ragihandina encûmenê yê û bê go elmê encûmenê bigihêje ev wek dibêje biryarekî tenê hatiye sendin ji aliyê Demokratîk Kurdistan Sûriye ve. Belê Doktor, li gorî rêkeftina Hewlêrê gerek Encumena Neştimanî ew û tevdemê yan jî em bêjin hêzên YPG'ê hêzek leşkerî hevbeş ava bikin. Belê. Yanî çima ev kiryar niha tên kirin? Tu çawa dinirxînî nerîna we de? Yanî çima ev tişt dibe? Nerîna me de bi rastî ji xwe sê xalê sereke hatine imzekirin. Yek jî Avakirina hêzeke leşkerî avaya ji wek dibê mixabin ji aliyê Partiya Demokratê wek min got dibêjin taybeteke wan e. Heta niha jî wek dibê hevdîtin di orta herdû beşa de ne ji aliyê encûmenê û ne ji aliyê tev demê jî de nehatine birûniştindan. Heta ana jî ti biryar nehatiye sendin ji aliyê encûmenê ku em bikin kar ji xwe re û li ser kar û xebatê bikin yan jî em bibînin

Texîr tê de be lê encûmenê jêr amade be ji ber ku hatiye emzekirin û encûmen bi hemê hêzê xwe bi partiyê xwe bi kesê ser bi xwe bi hevrêzê xwe weke kesê gotê di amade nedin dirê encûmenê de ekîd wê biryara wan wê wê bi lez bijî ku bixwazin hêza xwe ava bikin. Yanî ev biryar dibêjî hîna zû ye ne dema wê ye? Na, ez dibêjim na ez ne vê dibêjim. Ez dibêjim hetanî hingê her du alî bigihîjin hev, Encûmena Neştimanî Kurdî û Tevgera Civaka Demokratîk bigihîjin hev. Ew biryar biryar fermî fermî bê sendin encûmen ez dibêjim wê jêr amade be û bi lez jî wê karibe vê vê gavê pêk bîne. Di derbarê rêkeftina Duhokê Doktor Elî wek dibêje nakokî di nava enekesê de hilhata ana li ser destnîşankirina duwazdeh endamên xwe. Belê. Çi agahî li cem te hene, rûniştin ya dibêje encamên wîn çi ne? Tu li hevhatin çêbû yanî wexweyî? Civatê wan berdewam e bi rastî li ser vê lê ez dibînim ev Wek dibê problemeke rêxistinî ye ne ne problemeke siyasî ye li ser yan li ser wek dibê cûda ne yan jî nakokî hene li ser helwestên siyasî na ev wek dibê problemeke rêxistinî ye di navbera wan de û ez bi hêvî min jî wê bi ser keve belkî îro civata wan e ew ê ev ew ê wê biryar bi ser keve û wê bigihîjin hev ji ber ku dema ku îro em tê derbas bin demeke çarenûs e demeke Pêwist e ku ku tevgera siyasî bige ji hev û bi yek helwestê û bi yekrêziyeke Kurdî ku karibin wek divê îro pêwist e ku ku tevgera siyasî çi çi em kesê nakokiyê di nav xwe de rajêne ê ê kesayetî ê ê taybet bidin alîkî û berjewendiyê milet bidin ber çavê xwe ku karibin

Belê Doktor Elî endamê Komîta Herêmî ya Partiya Pêşver Rû ji bajarê Dirbêstî yê. Zor spas ji bo tevlîbûna te. Spas, spas ji we re jî. Spas ji te. Belê guhdarên hêja û li dengê zelal guhdar dikin, bultena me berdewam dike. Esed ew ê li ser deselatê bimîne û rejîm û opozîsyon dê agirbestê îmze bikin holbijartinê jî çê bibe. Piştî eşkerebûna raportekê ku weke planekê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê hatiye amadekirin, careke din pirsa çareserkirina krîza Sûriyê bi germî derketiye rojevê û medyaya cîhanî. Raport ji aliyên Navenda ku bi navê Navenda Diyaloga Mirovî tên eskkirin wê ew civîn, Êdîm bi navê Pêngavên Çareserkirkê a Krîza Sûriyê hatiye amadekirin û zanyarî li ser naveroka wê di her yek ji rojnameya Washington Post de û kovara Frugen Polis de hatiye belavkirin. Li gorî hatiye belavkirin niha serokê wê, Desteyê, ku berpirsekî berê yê Netewên Yekbûyî mil bi mil li ser erdê li gel Netewên Yekbûyî kar dike ji bo pêkanîna rêkeftinan di navbera rejîm û muxalefeta Sûriyê de û di navbera Kurdan û muxalefeta Sûriyê de jî raport ku ji aliyê dihatê hatiye amadekirin Rawestandina şer û îmzekirina agirbestên li navçeyê cuda yên Sûriyê wek bingehekê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê ku ev çar sal in li seransarî wî welatî berdewam dike dide zanîn. Kemal Burqay ku sekreterê berê Partiya Maf û Azadiyan bû, di daxuyaniyekê de ji Basnewsê re behsa siyaseta PYD'ê li Rojavayê Kurdistanê kir û got, Awayê karkirina PYD gelekî ji yê Partiya Karkerê Kurdistanê nêzîk e. Kemal Burqay bal kişandiye ser hewlên Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji bo rêkeftina aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê û got, Aliyên siyasî Bi navbînkariya Birêz Barzanî civiyan û gotin ew rêkeftin e, lê PYD li ser ferzkirina hilwesta xwe berdewam bû, lê niha dorpêçkirina Kobanê û peydabûna DAIŞ'ê dê bibe sedema guhertinên helwesta PYD, ji ber ku pêwestiya Kurdan ê Sûriye bi yekîtiya hêzên siyasî heye. Burqayî dibîne ku DAIŞ du tişt guherîne, tiştê yekem Bi vê girêdana Kurdan e û ya duyem jî bandora wê rewşê li ser Kurdan e, nabe em li gorî hestên xwe li pêşhatan binêrin. Min her dem amaje bi şaştiyên PYD'ê kiriye, lê bûyerên Kobanê wek bergiriya gelê xwe dibînim, tevî ku di bin rêberiya PYD'ê de bû, lê min piştgirî lê kiriye. Rewangeha Sûriyê ya Mafê Mirovan eşkere kir ku di çar mehên borî de rêxistina DAIŞ'ê hezar û pênc sed kes golebaran kirine. Rewangeha Sûriyê di raportekê de belav kiriye, di nava meha Hizêranê de li Sûriyeyê DAIŞ'ê hezar û çar sed û bîst û neh kes golebaran kirine Amaje kir jî ku hejmara hejmarê ji heşt sed û heftê û neh kesan welatiyên medenî bûn ji bo belavkirina tirs û teqandinê bi eşkere ew kes hatine gulebarankirin. Cîgirê Serokwezîrê Tirkiyeyê Yalçîn Akdokan di hevpeyvînekê de bi Ajansa Anadolê re ragihand ku Enqara alîkariya Navberên pêvajoya çareseriya ya pirsgirêka kurdî red dike. Akdokan got ku Tirkiye vê proseyê bi daxwaza xwe ve re alîz dike, Em rast nabînin ku tu welatekî rêxistin an jî êdin di vê projeyê de beşdar bibin. Tirkiye bi xwe dikeve vê projeyê bi rê ve bibe û ew dikare bike. Erdogan bi vî awayî bersiva pêşniyaran hinek ji çalakvanên Partiya Karkerê Kurdistanê da Van çalakvanan beriya demekê jî piştkarî bûn ku welatên pişniyar kiribûn ku welatên biyanî û bi taybet Amerîka wekî navber di pêvajoya a beşdar bibe. Wek Akdogan dibêje beşdariya aliyên siyen wê wê pêşerojê de wê gelekî zehmetbir bike û wek nimûne ji bo ku dibêje di navbera Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistanê di sala du hezar û niha û du hezar û yazdan li Oslêyê bibîrdîne Piştî çalakiya li Diyarbekir ku sala du hezar û yazdan hate gotûbêjkirin, di encama wê çalakiyê de sêzdeh leşkerên Tirkiyê hatibûn kuştin, Enqara wê demê PKK'ê bi vê çalakiyê tawanbar kir û desthilatê Tirkiyê meha cotmeha sala du hezar û duwazddan dest bi gotûbêja di derbara çareseriya pirsgirêka kurdî

Parlemanê Rûsya bi bêtiriya dengan mafê gelê Kurd pesend kir û daxwaz kir gelê Kurd ji êrîşên terorê bêne parastin. Li dûv ragihandina parlemanê Rûsya bi şeva din belav kiriye ku ji çar sed û pêncî dengên endaman çar sed û çel û du endaman mafên Kurda bi şêweyekî fermî bêne naskirin. Ev jî di demekê de ku proje qanûn ji aliyê Ji aliyê Sêrgî Nêrşîmîn, Serokê Parlemenê welatê hatiye amadekirin û paşê pêşkêşkî Parlementê kiriye. Elkesî pişkbû ku Serokê Komîteya Derve ya Parlamentoya Rûsyayê li dema daxwaza pesendkirina projeyê ra gihand, Iraq û Sûriye û Kurd di bin êrîşên ji navbirînê de ne. Ji aliyê grûpên tundrew û tekez kir jî ku DAIŞ dijminê mirovatiyê ye û çi sînor li hemberê wan Tunene, daxwaz jî kir ku pirsa parastina mafê gelê Kurd bi fermî li dûv peymana navdewletî û mafên mirov a bê di bin di destê Netewên Yekbûyî de were çareserkirin. Cîgira serokê akp partî Oznur Çalik ragihand ku ew ne tenê ji ber komkujiya ku li Dêrsimê bûne lêborînê dixwaze, ji ber ku hemû komkujî û zulmê ku ji aliyê dewletê li Kurdan bûne lêborînê dixwaze. Oznur Çalik di serdana bajarê Malatyayê de ji çapemenêrê diyar kir ku ew wek rayedarekî akp partî lêborînê ji gelê Kurd dixwaze Oznur Çelik anî ziman ku pêvajoyê aştî û çareseriyê li Tirkiyeyê ji krîzê hatiye rizgarkirin û astengên herî giring hatine rakirin û ew bawer dike ku wê êdî bi awayekî normal berdewam bike. Cîgira Serokê AKP'ê Oznur Çelik destnîşan kir ku ew niha li hemû Tirkiyeyê digerin û rewşê ji nêz ve dişopînin û wiha domen, Pêdiviya xelkê bi aştiya bi herdem zêdetir heye û êdî pêwîst e Tu pêkhateyek li ser pêkhateyên din li Tirkiyê neyêne girtin. Wek tê zanîn piştî ku alîkarê serokê CHP'ê Sezgîn Tanûklurû bi navê partiya xwe ji bo komkujiya ku dema desthelata CHP'ê di sala hezar û neh sed û sî û heşt an de pêk hat, lêborîn ji xelkê Dêrsimê xwest û bû sedema gengeşeyeke mezin di navbera partiya CHP'ê û MHP'ê de. Gola Wanê, ew ê di nav pazdeh salên derbasbûyî de gola herî zêde îsal ku ava wê du metran kêm bûye û zanyarî di vî warî de dibêjin Heta ku pêncî salên pêşiya me çê dibe ku Gola Wanê bi temamî ziha bibe. Gola Wanê gola herî mezin e ya li Tirkiyeyê ye û taybet îsal ava wê pir kêm bûye û li ser vê yekê jî Zanîngeha Yuzuncu ya li Tirkiyeyê lêkolînek li ser encamdanê û tê de diyar kiriye Ku ji her deh salan carekê ava Gola Wanê kêm dibe û ev yek jî girêdayê rewşa hewayê û guhertinên wê ne û ji dîrokê heta niha bi vî rengî encamên xwe diyar dike. Ew ê zanîngeha navborî diyar dike ku di nava pêncî salên bê de dibe ku Gola Wanê ya li Bakurê Kurdistanê,

Belê guhdarên hêja û delal wek hat ragihandin ku kamyonek yan jî barekî alîkariyê ji Bakurê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûye û giyaye Heyva Sor a Kurd. Hevkara me Gulnaz Hisên serdana Heyva Sor a Kurd li bajarê Dirbêsiyê kir û raportek li ser rewşa vê alîkariyê ji me re amade kir. Heyva sor ya kurdî li bajarê Dirbêsiyê navendek ku derman û alavên tenduristî belav dike û ew bi xwe girêdayî rêxistina heyva sor ya cîhanî. Di vê dawiyê kamyonek alîkariyên tenduristî ji Bakurê Kurdistanê hatiye heyva sor ya Dirbêsiyê. Endamê heyva sor Ednan Erebo ji me re dide xuyakirin ku kamyon bi çi alav pêk tên û bi çi awayî wê bên belavkirin. Şehnet ji me re hat Di Bêtirsî Rîrakê hefad in. Hinek cil in ê ji bo her du aliya ji bo zaroka wê keç û xorta derman in. Derman ê dil in, ê sikerî ne, ê îltîhabata ne. Li gor ku tiştêk ji me re hatî em ê belav bikin bes ê nexweşiyê sikerî û ê dil ê reb û ev jê re dê em rat bizmîne. Ê nexweşiyê ê herdem yanî wê bê dermana bikarbînin. Ewana em ê ji wan re. Bîtaqa çêkin, bîtaqa hene herê ku me hê carekê bê dermanê xwe bibe. Taban mecanî bê muqabil û bêtir em ê bihewlînin. Ev cara vê telê me ji wan got tiştêk ji me re lazim dibe em ê ji wan lîstakê çêkin got tişt nabe li gor lîsteyê ji me re bişînin. Yanî hê dê dî karê me wek dê pêş dikeve tiştê kêm li cem em zanin çi ji milet re lazim e em wana lîsta ji wan çê dikin dişînin ji wan li gor wê lîstê ji me re vedigerînin. Taban ne ji me tenê re yî heyvê sor neh navendin li bajara Dibi neh perçe ji barî wê dermanekê kêm bikeve ew hindik be ew zû xelas bi jî ji ber ku ne em tenê ne û gelek derman ev sê çar car derin aliyê Kobanê eger alîkarî hebin di wê derê derbas bin wek dibe ew ji me bi hacetir in û bêtir êwan pêdiviyan pê heye. Cîhan Cewzat ew jî endama Heyva Sor ji me re diyar dike bernameyê wan yê alîkariyan çilo ye. Karê me yî vira derman gorî wesfê tînin, tiştê cem me hebe em didin. Tiştê tine be em ji xwe em ji wan dibêjin tine yî. Ma qîn niha cem me gihart ji ma re wan sed û bi carna zêdetir yanî gorî navê neh pê dihesin tên secilînin û gorî tiştê ji mer tê em didin wan. Bêtir hefat tên carê din ji me re cil hatibû me dan wan. Sirêlakî gorî êg yanî ji wan lazim dibe em tiştê wilo din bes kursî lazim dibin kursî cem me tine yî. Di rewşa niha gelek nexweş dermanê wan peyda nabin. Heyva sor dibêje em ê piraniya wan peyda bikin û li nexweşa belav bikin. Gelo ew ê heyva sor karibe her dem pêdeviyê nexweşa pêk bînin an na? Li heyva sor ya bajarê Dirbêsiyê ji bo Radyo Dengê Zelal Gulnaz Hesên. Rêveberê dibistanekê li bajarê Dirbêsî eşkere dike ku bavê xwendekaran li rewşa xwendina zarokên xwe napirsin û dibêje dema wan daxwaza hatina bavê du sed xwendekarê kiriye bi tenê bavê heşt xwendekaran amade bûne. Nûçegehanê me Abdilezîz Temê serdana dibistana Yermûk kir û ev raport ji me re amade kir. Tê naskirin ku zanîn û xwendin ew e bingeh ji bo pêşxistina her civakê. Lê di dema dawî de û di vê rewşa Sûrî û Rojavatê de derbas dibe, hiştiye ku rola xwendinê qels bibe. Dibistana Yermûk ew e yek ji dibistanên bajarê Dirbêsiyê ya ku gelek astangiyan dibîne. Me berê xwe da vê dibistanê bi mebesta naskirina bê çi kelem li pêşiya xwe dibîne. Lê berî em derbas bin dibistanê, me xwendekar û şagirtên wê dîtin li kolanê pêşiya deriyê dibistanê rawestiyane û bi hev re diaxivin. Me berê xwe da wan û me ji wan pirsî bê çi pirsgirêkên dibînin di xwendina xwe de û wisa ji me re gotin.

Ev in meşakê me. Site ez hesa kişatin hene. Du hes sê hes in tenê em derin. Rêveberê Dibistana Yermûk, Rûstem Îso ji Radyo Dengê Zelal re xuyanê kir ku malbatên xwendekaran alîkariyê bi wan re nakin. Bi rastî me kar nekirin, di vî warî de me dawa ji ahlê wan re şandin. Me şand pê du sed bavî, ji du sed bavî heşt heb hazir bûn. Yanî ehlê wan alîkariyê mer nakin. Di warê hatina van zaroka û dibistanê me rabû karin icraat distendin di heqê van kesê ku nehatin hinek jê ji Ewilya Saleh heta îro ro hîn hazir nebûne. Evanek hazir nebûne ji Ewilya Saleh heta anha bi rastî dora sî û pênc heba me navê wan elan kirin me fesil kirin ji medresê. û me karnî din, îcraatî din kirin. Ev kesê ku hazir bûne me tesarîhê xebtê ji wan stendin. Me got ji îro pê ve ê ku yanî heta em mihletanek mezin jî me da wan. Me got ji niha wa de heta ku nêvîyê salê derbas nebe ê ku neyê dewamê em ê wan jî fesil bikin. Ji ber ku yanî ê talib divê ku xwe bide xuyanê kirin talibî yan ku ne talibî ji bo em nas bikin yanî. Mamoste Ristem Îso nerîna xwe da ku neamadebûna van şagirtan ji ber xuleyên taybet yên perwerdekirinê ye. Di nerîna min de sebebek wê esasî heye, a ku hiştî ye ev tulab îltîzamê nekin bi dewamê. Ev dewratê ku çêdibin di hundirê dewamê di dewratê xas ê li mala. Bêtir ew ey me şakira çi dikin yani hene hinek dolabê me hene tu nere hest saet berî niha tê dibê ez ê herim tê ji bo çi herre em îznê nadêne divê stas tu vê her jê zî herim tu vê nere jê herim ji ber ku dewama min saet dewra min saet nehê yani çiqasî me bang li gelek cîhata kirin û ev dewratana bê min andin dewratê nîqabê hene piştî nîrogî Piştî saetêk û nîv in ê mehedê piştî saetêk û nîv in ew ya tu îşkaliya wan tunegî bi nisbetî dewamê bes bi nisbetî yanî talib ew jî muşkîla ki bi rastî ji ber ku dewre ketî şûna medersî. Hêviya gelek mamosteyan heye ku ev biryara feslê ya hatstandin bandorek wê hebe li ser amadebûna şagirdan. Ji dibistana Yermûk ji bajarê Dirbesiyê Abdulezîz Temê, Radyo Dengê Zelal. Belê guhdarên hêja û delal, guhdarên Radya Dengê Zelal, di dawiya bultena xwe em ê çend nûçeyan dîsa bi bîr bîn. Pêngava çareserkirina krîza Sûriyê hate eşkerekirin. Kemal Burqay dibêje şaştiyên PYD'ê pir in lê berxwedana Kobanê cihê şanaziyê. Cîgira Serokê AK Partiyê lêbirînê ji Kurdan dixwaze. Tê pêşbînkirin ku di pêncî salên bê de Gola Wanê bi temamî hişk bibe. Belê guhdarên hêja û delal nîşanên serkeftinê Li Kobanê xuya dibin hêzên Pêşmerga û Yekêneyên Parastina Gel YPG bi hev re stranekê li ser Kobanê dibêjin. Di parça vîdeoyekê de ku ji aliyê nûçegehanê Kurdsat ve li Kobanê hatiye kişandin, tê de diyar dibe ku çend Pêşmerge û şervanên YPG'ê bi zaravê hewramî stranekê dibêjin. Ew Pêşmerge bi xwe dibêje ez xelkê bajarê Helepça me û amade me ku xwe bikim Qurbana bajarê Kobanê, fermo ev ê hev re lê guhdar bikin û em care dibêjin heta sibê bimînin di xweşiyê de, dem baş.